Mercher, ble rwyt ti'n mynd? Trowch eich talent at addysgu, ewch i teach.gov.uk.
Yr Ice House yng Ngorllewin Iwerddon. Yr annisgwyl ar arbrofol Loot Suite yn Amsterdam a gwesty'r carbon Gwlad Belg. Dyma'r cynllun mwyaf gwallgo fi'n credu wedi gweld mewn sefyll wely erioed. Pedair wal gwestai'r byd, nos Fercher ar S4C.

Mae'r etholiad wedi alw, mae'r ymgyrchu wedi dechrau. Heno yn y cyntaf o gyfres arbennig, rydyn ni yma yn Aberystwyth i glywed barn rai o bobl lleol. Bob wythnos fe fydd pedwar gwleidydd profiadol yn bwrw golwg ar blaid arall. Heno, mae'r Democratiaid Rhyddfrydol dan sylw, ond Pa fath o groeso bydd Dafydd Wigley'n cael gyda'r Lib Dems? Fysa chi'n fodlon fod yn rhan o glymblaid efo'r Blaid Lafur neu efo'r Blaid Ceidwadol? Wel, dwi'm isio rhagdybio fy mae'r etholwyr yn mynd i wneud yn yr etholiad. Heno hefyd golwg unigryw ar y gwleidyddion gan y digrifwr Emyr Roberts. Richards, Rod, licensed to grill.
Ond shwt etholiad fydd i Lenny? Wel, am y tro cyntaf ers dros 30 mlynedd, mae'n anodd gwybod pa blaid fydd yn cael mwyafrif ac yn cyrraedd rif 10 Downing Street. Wel, dyma fel mae'r newyddiadurwr Dylan Iorwerth yn ei gweld hi.
Hanesyddol, gawn ni weld. Gwahanol, Yn bendant. Am y tro cyntaf ers deng mlynedd ar hugain mae 'na amheuaeth go iawn pwy fydd yn ennill etholiad cyffredinol. Ac efallai na fydd 'na neb yn ennill yn glir. Mae o fel cyrraedd traeth a thrio penderfynu sut mae'r llanw'n mynd, mewn neu mas, Llafur neu Geidwadwyr. Ac mi fydd y pleidiau llai yn trio neidio dros y tonnau, aros ar yr wyneb a chymryd mantais o hynny. Syrthio gwleidyddol mewn senedd grog. Ond dyma'r peth arall sy'n wahanol eleni. I ni yng Nghymru, fel yn Aberystwyth, mae 'na ddau draeth. Am y tro cynta' mae'r gwahaniaeth rhwng gwleidyddiaeth San Steffan a gwleidyddiaeth Bae Caerdydd yn hollol amlwg. Gwahanol, neb yn sôn am haul, dim ond tywydd glawog. Nid addewidion gwario fydd 'na, ond addewidion i dorri. Ac ar ôl yr holl lanast sy wedi cael ei adael ar ôl gan sgandalau ariannol y flwyddyn ddiwetha' 'ma, Mi fydd llawer yn ddi-fater ac yn cadw at y prom. Un o'r ffigyrau allweddol eleni ydy faint fydd yn aros gartre.
Pan gath yr etholiad ei alw, fe ofynnon ni bedwar gwleidydd profiadol i edrych ar ymgyrch a pholisïau'r pleidiau eraill. Fe ddaethon nhw gyd i Gaernarfon i ddewis ar hap p'un o'i gelynion gwleidyddol fydden nhw'n cael herio. Y cyntaf i gyrraedd oedd Dafydd Wigley. Roedd e'n aelod seneddol dros Gaernarfon am dros chwarter canrif ar ôl gael ei ethol nôl yn 74. Dwi'n credu mae'r cwestiwn mawr ydy a fydd pobl yn troi allan i beidio? A fydd pobl yn teimlo ar ôl yr holl furi efo'r lwfansau yn San Steffan bod nhw wedi cael digon? Am dros ddegawd fe oedd arweinydd Plaid Cymru, a nawr mae yn lywydd anrhydeddus ei blaid. Pa blaid licech chi gael? Fyddai'n hapus iawn pwy bynnag sy'n dod allan. Gwahanol gwestiynau, wahanol bleid, bleidiau a gan ni weld sydd eithi. Come on now. Helo, agorwch y cas, please. Reit, ag ni weld beth sydd fan hyn. Wel, Democratiaid Rhydfrydol. A fel chi'n tymlo am y ti hynna? Campus mi na i gorau efo nhw.
Fe gath Betty Williams ei hethol i San Steffan pan ddath Tony Blair i rym yn 97. Mae'n etholaeth gwahanol i mi wrth gwrs, um, fyddai'n ymddeol yn yr etholaeth cyffredinol yma, wedi bod yna am dair mlynedd ar ddeg. Mae'n un o'r aelodau seneddol Llafur sydd wedi bod yn deyrngar iawn i'r Prif Weinidog Gordon Brown. Swn i'n hoffi cael y Torïaid ag yn ail Plaid Cymru. Dwi'n eistedd yn y Senedd wythnos i wythnos yn gweld sut mae David Cameron yn behafio yn fflip-flopian o un ochr i llall a swn i'n modd cael y Torïaid.
Gorwch y cas.
Dwi wedi cael ymreuddwyd y Ceidwadwyr. Gret. Chi'n falch? Ofnadwy o falch.
Ruth Parry, Gwraig fusnes a chyn ddarlledwraig. Fe nath hi sefyll dros y Democratiaid Rhyddfrydol yn Meirionnydd Nant Conwy yn 92.
Dwi'n credu bydd hi'n etholiad reit fudur, achos dwi'n credu bydd hi'n agos iawn rhwng y Toriaid a hefyd y Blaid Lafur.
Roedd hi hefyd ymhlith ymgeiswyr y Lib Dems ar gyfer Senodd Ewrop yn 94.
Fysa mots gyn i gael plaid Cymru fysa'n eitha diddorol. Yn enwedig gan bod hi'n etholiad cyffredinol.
Lle a agor y cas?
Bobol bach. Haleliwia! Pwy sy 'da chi? Blaid Lafur.
A fel chi'n tymlo ambiti hynny? Wel, fy' 'na ddigon i ddeud yn bydd. Bydd. Ag ella fy' 'na fymryn o gwyno. Dwi'n credu bod o fod yn dewis uh, lwcus iawn iawn.
Ar ola, Rod Richards. Dyn oedd yn weinidog yn y swyddfa Gymraeg yn ystod Llywodraeth John Major. Yn sicr mae'n etholiad cyffroes, mae wedi bod yn barod. Mae'n siŵr Byddwn ni'n gweld ac yn clywed exposes o'r hyn mae bobl wedi bod yn gwneud a nid jyst eu harian.
Ond tra'n aelod cynulliad fe nath e adael y cydwadwyr dan gwmwl. Dyw e ddim yn aelod o'r blaid gedwadol ar hyn o bryd.
Ar y cyfan, sy'n most i fi tra bod fi ddim yn cael y Lib Dems, Os caf i'r Lib Dems, byddai mynd ar ochr y cae a daivo mewn i'r doc.
Gorwch y cas. Gawn ni weld pwy sydd â chi. Ie, yeah, check o'n booby traps gynta. Mae habit ydy ni chwythu lan, yma.
Ydy o'n ymwneud chwythu lan? Pwy sydd â chi?

Dwi wrth y modd achos dwi'n eistedd yn y Senedd o wythnos i wythnos a gweld sut mae David Cameron a'i griw a George Osborne a dwi'n edrych ymlaen i hyn yn arw iawn. Ond liciwn i ganolbwyntio ar bethau sydd yn ymwneud â phobl go iawn. Pethau sydd o bwys i ni gyd. Wnes i um, raglen debyg i gen mlynedd yn ôl ac yn ôl yn casglu nath um, Cefnogwyr Plaid Cymru a uh, fwynhau yn fawr iawn.
A nes mlaen yn y raglen, Dafydd Wigley fydd y cyntaf i gyflwyno ei adroddiad i fi. Nawr, yn yr etholiad cyffredinol diwetha, 61 y cant o boblogaidd Pryden nath bleidleisio, Ond faint fydd yn pleidleisio eleni? A faint o nhw sy'n penderfynu fel i bleidleisio? Mae rai o nhw gyda ni heno. Mae ffarmwr gyda ni, myfyrwraig a phensiynwraig. Noswaith dda i chi gyd. Nawr te, Cerian, ti'n mynd i bleidleisio yn yr Etholed Cyffredinol yma am y tro cynta. Fel i ti'n twmlo ambwti'r pleidi ar y foment? Wel, ar y funud, dwi'm 'di clywed llawer o sôn, dwi'n gwybod na, mae bob dim ar y cychwyn ar y rhi- ar y funud. Wedyn gawn ni weld be ddaw a be 'di barn powb, be 'di yym be ydi amcanion y no a ga i weld be sy'n dod fyny a ga i weld lle fydd ym mhleidlais i yn mynd. Ti'n teimlo fod y pleidlais yn siarad i bobl ifanc? Nadw, ddim o gwbl. Yn bersonol, dydw i'm yn teimlo bod nhw'n cysylltu efo ni, dydyn nhw ddim yn ymgyrchu i drio. Fel ffarmwr, Wyn, beth licech chi glywed o'r pleidiau? Wel, hoffen ni, achos mae 'na amser yn dda nawr, dwi ddim yn mynd i gorfod benderfynu A phrif ffurf mae'r taliad sengl, sydd yn golygu tipyn o arian i gefn gwlad Cymru, byddai'n berffaith onest i chi, i busnesau ac i amaethwyr. A phrif ffurf maen nhw'n mynd i dalu e, a os geith hwnna ei gwtogi, fel maen nhw'n sôn, bydd tipyn o fusnesau yn colli allan. A fel rhywun sy'n byw yn y wlad, y'ch chi'n meddwl bod y pleidiau yn anelu polisïau atoch chi, neu'r bobl sy'n byw yn Lloegr? O, fi'n fi, fi credu, fi'n credu ers pan mae Blaid Lafur wedi bod mewn, i ni, i ni, i ni wedi colli allan yn gefn gwlad yn enfawr. I ni wedi colli rhan fwyaf yn swyddfeydd post ni. Um, Mae'n ma cyngorau ni o gwmpas hyn yn, yn methu uh, greanu'r ffyrdd. Mae ma ffyrdd o gwmpas Aberystwyth wedi bod yn, uh, o gwmpas cefn gwlad Ceredigion wedi bod yn llethol y geia yma. Fi ddim wedi clywed uh, o dim un plaid a byti y pwyntiau yna. Air gan bydd yn byty chi.
Beth yw'r blaenoriaethau chi? Beth licech chi glywed o'r pleidiau? Mae'r tor, tor, toriad sydd wedi effeithio fwy arno'n bersonol oherwydd bod fi, er bod fi'n bensiynwraig, a dwi yn ennill. A chi'n rhedeg busnes bach, yeah. so mae'n anodd Odw, i chi. Er bod, a wedi mae'n fusnes bach iawn, ond mm. o'n i yn cael cyngor um, gwerthfawr iawn gan y swyddfa dreth yn Aberystwyth. A fi'n credu bod cau gwasanaethau fel 'na... A ma' hwnna bellach 'di cau?
Wel, odi, odi.
A ch'mod, nid yn unig y swyddi wedi cau, ond bod pobl wedi colli cyngor gwerthfawr rhad ac am ddim. A mae'n siŵr bod 'na pen draw yn cosi'r economi, er bod nhw'n trio gwthio ni gyd ar-lein. Dyw ar-lein ddim wastad yn gweithio. Wel cer iawn, ti myn' i fod yn edrych am job cyn bo hir. Yndw. Gadl y coleg eleni ti siŵr o fo' yn becso am yr economi a jobs. Yndw yn bendant yn sicir be' sy'n 'y mhoeni fi yn bersonol ydi y ffaith yy bo' gwaith bod angan ca'l y gwaith ag wrth gwrs ma' 'na gynllunia ynglŷn â ca'l Wylfa Bee yna yn sh- Ynys Môn ond ar wahân i hynny os dydi hynny ddim yn... Wyt ti'n dod o Ynys Môn? Dwi yn wreiddiol o Ynys Môn. Na byw yna gobeithio gadel y coleg a myn' nôl fyny 'na. Ond y peth ydy, os does na'm gwaith yna i bobl ifanc, a dydy Wylfa ddim yn dod yn tan deg mlynedd yn hwyrach, be yn union fyddan ni fod i wneud wedyn? Felly, os a cynigion neu os a gynlluniau neu rhywbeth yn cael neu yn ystyried, dyna yn sicr fysa yn denu fy mhleidlais i. Ond eto, os ydyn nhw'n cadw at eu gair, mae hynny'n rhywbeth arall, yn dydy? Diolch yn fawr i chi gyd.
Nesa dyma'r digrifwr Emyr Roberts. Tybed beth sydd wedi dal i sylw e hyd yn hyn?
Helo, tymau. Sori, gyda chi gyd. Wel, corn i off te, fel maen nhw'n dweud. O'r diwedd ynde, a da ni wedi dechrau ar gyfres sydd rhyw lun wedi seilio ar Trading Places, reit? Mae Dafydd Egli, Dafydd Egli ynde, yn ei lais cadarn dwfn iawn yn mynd i ddadansoddi Democratiaid Difrydol. Ond, un peth yn sicr ynde, fydda i ddim yn defnyddio hen geiriau ucha fi fel crog, na, fydda i'n defnyddio gair gwbl neis neis neis neis fel cytbwys.
Dad. Mi fydda i, Betty Williams, Member of Parliament for the Conwy Constituency, yn uh, defnyddio ac yn rhoi gogwydd hogan o Dyffryn Nantlle ar y blaid geidwadol. Fydda i'n defnyddio fy ingenuity fi, fydda i'n defnyddio fy integrity fi, a fydda i'n defnyddio widescreen TV. Da te. Wel, helo a pha hwyl sydd, Rolf Parry yma. A gwyddoch chi be, dwi'n mynd i fod yn rhoi chwip dyn iawn i'r Blaid Lafur os dyn nhw'n blant drwg, ynte? Na, jocio, dydw i'm yn neud hynna. Da ni'm yn cael neud hynna ddim mwy, Rod Richards. Trini, oherwydd Paratowch am ddadansoddiad newyddiadurol, milwrol, ysbïol ar Blaid Cymru gan Richards, Rod, licensed to grill. Wych chi be? Mae busnes Trading Places yma yn neud i fi feddwl am be fysa'n digwydd sa'r gwleidyddion yma yn cael eu gorfodi i weithio mewn rwla gwbl wahanol i be maen nhw wedi arfer. Er enghraifft, be fysa Brinley Williams yn rhedeg salon trin gwallt. Wel, sa gynno fo'r un profiad â fi, bysa? Eh? O, e, reit, steddwch chi lawr yn y sedd nene yn fanne, yndê? A rŵan te, rŵan, da chi wedi gofyn am number four, dwi'n gweld. Reit, wel dwi'n mynd i roi number one i chi, reit? Oherwydd mae toriadau Ceidwadwyr yn mynd yn bellach na neb, OK? Ie. A be am yr Arglwydd Roberts? Swn i'n licio weld o fel DJ rapper.

A wedyn, sa chi'n barod am dosbarth ioga gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones. A, ia, reit, yym, nawr, mae'r yy safle nesa' wi am i chi fynd iddo yn yy, wel, mae'n ymdebygu'r ffordd 'yn ni yn gweithredu yn yy Llywodraeth Cymru. i am wyro un ffordd tra'n wynebu ffordd arall, un drod yn fyny ac yna edrych lan i'r nefodd a gweddio am gymorth o rywle, plîs. Ac i orffen, be am i Dderwyn Jones, fel cyhoeddwr trêns yng ngorsaf Caergybi,
Y trên ar blatfform un ydy Fon Ieuans Express yn mynd i lawr i Gaerdydd, a hynny, coeliwch neu beidio, mewn llai na pedair awr. Anhygoel te. Ond gai jyst ddeud hyn, can I just say? Mi fydd y trên yma yn gwbl gytwys a mae hynny'n bositif i Gymru ac i mi. Diolch yn fawr i chi am wrando, nos da a mwynhewch y siwrna!
Diolch.
Mae heb i ail. Wel, dewch nôl ato ni yn yr ail rhan pan fydd Dafydd Wigley yn herio'r Democratiaid Rhyddfrydol a byddwn ni'n cael ymateb Myrddin Edwards o'r blaid. Dewch nôl mewn munud.

to everyone. Come and find out more at bupa.co.uk slash dementia.
Tri lle gafodd y lanwad ar gawr o ddyn. Just tu ôl fyna, a'r pwll glo. Uh, ni arfer redeg lan i'r pwll glo. Fi'n chwaraeo rygbi rhyngwladol. Wedodd e wrtho fi byddai'n cael ei ware dros dyn Cymru mewn blwyddyn. Derwyn Jones yn cofio tri lle. Nos Sil ar S4 Ec.
A croeso nôl. Nawr, yn yr etholiad cyffredinol diwetha, gath y Democratiaid Rhyddfrydol ddau ar ugain y cant o'r bleidlais a 62 o seddi yn San Steffan. Nawr, yn draddodiadol, nhw yw'r drydedd blaid, ond eleni fe allan nhw fod llawer mwy dylanwadol. Dyma Dylan Iorwerth.
Darn o oeren drwchus, tir o Land Hughes a Brechdan, yr etholiad cyffredinol i'r Democratiaid Rhyddfrydol. Mae Nick Clegg, arweinydd y Democratiaid, yn breuddwydio am fod yn sangwech. Y canlyniad i'w siwtio fo fyddai fod y ddwy blaid fawr Brydeinig fel dwy sleisen o fara bron mor dew â'i gilydd, ac wedyn y Democrateg fyddai yn y canol yn gwneud y gwahaniaeth. Felly, er na fyddan nhw'n licio hynny, y cwestiwn y bydd raid i'r drydedd blaid i ateb dro ar ôl tro yn ystod yr wythnosau nesaf ydi hwn. Os oes 'na senedd gro gan neb yn cael mwyafrif clir efo pwy fyddan nhw'n ochri, ar ba ddarn o fara y bydd y llenwad yn mynd? Y peryg? Y bydd pobl eraill fel y cenedlaetholwyr eisiau rhoi chydig o'r blas hefyd? Neu y byddan nhw'n cael eu gwasgu nes bydd llawer o'r llenwad yn llifo allan? Felly, pa mor drwchus fydd y llenwad yn y canol? Ers bron ugain mlynedd bellach trwy wledydd Prydain, er bod siâr y Democratiaid Rhyddfrydol o bleidleisiau wedi mynd i fyny ac i lawr ychydig, mae siâr nhw o seddi wedi codi, sy'n awgrymu eu bod nhw'n well am dargedu seddi. Ond yng Nghymru mi fydd eu tair sedd draddodiadol yn y canolbarth yn dargedu amlwg i bleidiau eraill. Diolch Ti Roland Hughes sy'n dangos y broblem. Da chi'n cofio'r gerdd na am y ras? Dau yn unig oedd yn y ras, Sammy Rose Bank a Ned T Glas. Y broblem i Nick Clegg ydy gorfod esgus i fod o'n mynd i ennill, tra i fod o mewn gwirionedd yn gobeithio dod yn drydydd da. Dau yn unig oedd yn y ras, Gordon Rosebank a Dave Tŷ Glas. A thrydydd oedd Nick. A'r wyren drwchus? Cable, wrth gwrs, yw tynnu nhw'n uwch. Mae llefarydd ariannol y Democratiaid, Vince Cable, yn fwy poblogaidd na'r arweinydd ei hun. Mi fydd hi'n ddiddorol gweld sut bydd y blaid yn defnyddio hynna. Blas drwg, neu chydig o sbeis. Felly, un ffordd neu'r llall, mi fyswn i'n dychmygu mai dyma fydd neges fawr Nick Clegg i'w gefnogwyr, Ewch adre a pharatowch i fod yn frechdan!
Yn awr y cyntaf o'r pedwar gwleidydd i herio eu gelynion gwleidyddol, heno Dafydd Wigley sy'n cael y cyfle i brocio a dadansoddi y Democratiaid Rhyddfrydol.
I'r rhai ohonoch chi sydd ddim yn fy nabod i, Dafydd Wigley di'n enw i. Fi sy'n aelod seneddol Cnarfon am 27 o flynyddoedd ac yn arweinydd Plaid Cymru am ddeuddeg mlynedd.
Wales has a right to be heard. Order!
Ac efallai yn fwyaf perthnasol yn y cyd-destun yr etholiad yma, fues i'n aelod seneddol yn ystod Senedd Grôg 1974 i 79. Rhaid i mi ddweud, dwi'n eitha balch mod i'n cael bwrw llygad dros bolisiau'r uh, rhydrydwyr, y Democratiaid Rhydrydol. Dwi eisiau darganfod pam maen nhw wedi cefnu ar y gwreiddiau Cymreig yna oedd gennyn nhw fel plaid yn ddi-os dechrau y ganrif ddwytha. Dwi hefyd eisiau gweld, o safbwynt yr etholiad yma, be fysa i hagwedd nhw mewn Senedd grog. A fysa nhw yn barod i gydweithio efo'r Torïad neu'r Blaid Lafur, ac os felly, be fysa'r uh, materion polisi fysa nhw'n chwilio amdanyn nhw mewn clymblaid o'r math. Ac wrth gwrs, y gŵyn da chi'n clywed o hyd ynglyn â'r Democratiaid Rhyddfrydol ydy bod nhw'n bopeth i bawb. Bod y polisi nhw'n amrywio o le i le, a mi fydda i'n ceisio cael i waelod hynny.
Labour has failed to deliver fairness. Fairness is what we will deliver. Hi. We need a change. Liberal.
Un peth sydd wedi fy mhoeni fi'n fawr ydy agwedd y Blaid Rhyddfrydol, y Democratiaid Rhyddfrydol, tuag at yr iaith Gymraeg. Ac yn arbennig, o'n i'n edrych ar un cyhoeddiad sydd gennyn nhw fan hyn, Ble cyhoeddir ar gyfer myfyrwyr, ble mae 'na dros ugian o gamgymeriadau iaith, mi ddylsen nhw fod efo parch digonol tuag at yr iaith i ganfod pobl a i gywiro pethau fel hyn. Y gamp fydd, wrth gwrs, canfod ymgeisyddion gennyn nhw sy'n siarad Cymraeg, oherwydd mae'n ymddangos erbyn hyn, mae allan o 40 sedd yng Nghymru, dim ond dau, dwy sedd, sydd efo ymgeiswyr ganddyn nhw sydd yn Gymraeg eu iaith. Ac felly dyma ni yng Nghaerdydd a mae yna gyfle i mi rhoi'r cwestiynau yma i un o ymgeisyddion y Democratiaid Rhyddfrydol, Myrddin Edwards, sy'n sefyll dros nhw yn etholaeth Llanelli.
Dwi'n edrych ymlaen i gyfarfod â Dafydd Wigley. Dwi'n meddwl mae Dafydd Wigley yn gymeriad sy'n dod, uwch, dod dros gwleidyddiaeth uh, pleidiol, dwi'n meddwl. Um, o'n i'n arfer ddylisio Plaid Cymru ers dalwm, ond dim mwy. Felly oedd uh, Dafydd Wigley chydig bach o arwr i mi ers dalwm, ond uh, fel dwi'n dweud, uh, ers dalwm yn hyn, a mae'n pethau wahanol o'n. Helo, ar yr eidir. Da chi'n iawn? Da, da. Iawn. Se lawr ar weld. Wych. Dwi'n meddwl beth am un drwy'r da. Wel, mae'n rhaid, rhaid i mi ddweud mod i yn falch iawn bod ni'n cael holi rhydfrydwr, eh, democrat rhydfrydol fel mae'r pethau heddiw, oherwydd oedd y nain i yn lywydd uh, rhydfrydwyr ym Mhwllheli am ddegawd. O, da iawn. Dyn y gwir, yr etholiad olaf ar ei hi fyw i bleidleisio yna fo yn 1945. Ac etholiad cyntaf ni yn fyw yna fo. Edrych yn ôl i hynny, pryd hynny o gen Y Rhyddfrydwyr, fel oeddech chi bryd hynny, deuddag sedd trwy Brydain a wyth ohonyn nhw o Gymru, gan gynnwys rhan fwya o'r seddi yn y Gymru Gymraeg. Llawer o newid wedi digwydd ers hynny. Pam dach chi'n meddwl dach chi wedi colli'r gefnogaeth oedd genoch chi pryd hynny yn y Gymru Gymraeg? Yym, mae hynna'n gwestiwn da. Dydw i ddim yn gwybod sut i ateb y cwestiwn yna, ond um, da ni'n da ni, da ni trio cynnyddu yr uh, nifer o aelodau sydd gennym ni sy'n siarad Cymraeg. Um, mae gen i Roger Roberts yn y tîm ar blwyddyn siarad Cymraeg, a Aled Roberts yn arwain um, Cyngor Wrecsam sy'n siarad Cymraeg. Um, swn i'n licio sy'n ni'n mwy ymdrech i, i gael pobl i siarad Cymraeg, a, a mae rhywbeth bydd rhaid ni weithio ar, dwi'n meddwl. Ie. Yeah. Da chi'n dod o, o Gymru Cymraeg naturiol yn dydech, a rhaid bod yn mater o siom i chi felly. Dau allan o 40 sedd sydd efo y Cymru Cymraeg yn seddi, sefyll yn yr etholiad yma. Dau allan o 40 yn siarad Cymraeg, Cym, uh, Cymraeg um, sy'n gallu fod yn hyderus i siarad efo yeah. rwy'n o'r statws chi. Mae yna rhai'n siarad Cymraeg, ond dim cwaith digon hyderus i fod ar rhaglen, rhaglen fel hyn ac yn trafod polisïau, um, ond mae yna lot yn dysgu Cymraeg, um, a dwi'n meddwl hynna sydd i'w gymeradwyo hefyd. O'n i'n gweld un darllen ydych chi wedi cyhoeddi oedd yeah. yn llawn o walla iaith Gymraeg. Da chi'n ymwybodol o hwnnw, siŵr o fod? Do, dwi wedi gweld, wel, dwi wedi gweld, doedd hwnna'n dod o'r ymgyrch uh, official fel, fel mae. Na, ymgyrch uh, leol mae debyg yng Ngheredigion, dwi'n derbyn uh, hynny. Gan fyfyrwyr, ie. Yeah. Um, ond fysa Geraint Howells yn troi ni fer gweld rhywbeth fel yna. Bob dim sy'n mynd allan gan Mark Williams yng Ngheredigion yn, yn Gymraeg da.

er enghraifft, ymrwymiad y Blaid Ryddfrydol i fod yn defnyddio arian y trethdalwyr i gyllido pleidiau gwleidyddol, ac ar adeg pan mae yna gymaint o bwysau ar waliau cyhoeddus, dwi'n ffeindio hynny yn anodd iawn iawn i dderbyn. Dwi ar y ffordd i mewn rŵan i weld Lembit Opik, sydd wedi bod yn Aelod Seneddol am dair mlynedd ar ddeg, a dwi'n credu mae yna un neu ddau o gwestiynau 'sgen i i ofyn iddo fo, a difyr iawn fydd gweld be 'di atebion o.

You've got to criticise everybody else, including the Plaid and the Conservative MPs more.
I ni, y peth pwysicach ydy tegwch. A tegwch yn yn system trethu, tegwch yn y system addysg, a mwy na dim byd arall, tegwch yn y ffordd da ni'n cael yn llywodraethu.
Be sydd yn anodd i'r Blaid Rhyddfrydol ar hyn o bryd ydy dod i addasu sefyllfa ble mae gennon ni yng Nghymru rwan yn Senedd yn hunan, bydd maes o law yn gallu creu ymdeddfa'n hunan. Mae nhw efo pedwar ymrwymiad canolog yn yr ymgyrch yma, ond mae dau ohonyn nhw, sy'n ymwneud ag addysg ac a'r amgylchedd, yn ymwneud efo pethau sydd wedi datganoli. Helo, it's a neighbour yma. Y pedwar addewid sydd wedi cael eu rhoi uh, ymlaen gennych chi. Mae un yn ymwneud um, ag ysgolion, ysgolion a, ac yeah. mae'n arall yn ymwneud um, ar amgylchedd. Yeah. A mae'r ddau yna yn faterion sydd wedi datganoli'r cynulliad. Sut ydych chi'n gallu cael um, manifesto sy'n berthnasol i Gymru pan tydi'r pwerau yn San Steffan ddim am fod ar gyfer y materion hynny? Um, dwi'n meddwl be, be um, da ni'n teimlo ydy, yn enwedig efo addysg a plant, da ni'n dall yn, yn, Wrth gwrs bod um, y pwerau yng Nghymru, ond y ffordd mae'r arian yn cael ei defnyddio ydy'r peth pwysig ac o ble mae'r arian yn dŵad hefyd. Ond o safbwynt eich ymrwymiad chi i ysgolion, sy'n yeah. rhan o'ch maniffesto Prydeinig chi, yeah. fedrwch chi ddim dweud y bydd hynny'n cael ei weithredu yng Nghymru, oherwydd materion cynulliad fysa fo? Ie, yeah, ond mi fydd na fwy o arian yn dŵad i mewn, a dwi'n siŵr bydd y Cynulliad yn ddigon hapus i ddefnyddio'r arian yna ar gyfer addysg a phlant. Wel, fydd hi'n fater i'r Cynulliad benderfynu... O, mi fydd, wrth gwrs, ie, wrth gwrs... Ai ar gyfer addysg, neu ar gyfer gwasanaethau lleol, neu ar gyfer iechyd, neu beth bynnag. Ie, ie, ond os 'di'r Llywodraeth yn San Steffan yn rhoi mwy o arian ar gyfer plant ac ar gyfer addysg, 'swn i'n meddwl fasa'r Cynulliad yn yn wirion iawn yn gwrthwynebu'r yym ca'l yr arian yna neu arallgyfeirio fo. Ie, wel fysa'n fater iddyn nhw wedyn rhoi o yy wedyn rhoid o i Dai neu amaethyddiaeth neu beth bynnag. Y cwestiwn difyr iawn ydy, efo Senedd Grog, a mae'n edrych yn debyg iawn iawn y bydd 'na Senedd Grog, os felly mae'n bosib mae'r Democratiaid Rhyddfrydol fydd yn dal y fantol yn y Senedd, a'r cwestiwn felly ydy, ydyn nhw am fod yn rhan o glymblaid, gan gynnwys fod yn glymblaid efo'r Torïaid? Fysa chi'n fodlon fod yn rhan o glymblaid efo'r Blaid Lafur neu efo'r Blaid Geidwadol? Wel, dwi'm isio rhagdybio be mae'r etholwyr yn mynd i wneud yn yr etholiad, achos mae ychydig bach yn anghyfrifol. Yr unig bol sy'n cyfri i fi ydy'r polls ar y chweched. But it's reasonable for the electorate to know what the possibilities are when they're considering whether or not to vote for you, and one of the possibilities might be that you're in coalition with the Conservatives. The party hasn't, and it cannot,

A felly dyma ni ar ddiwedd y tyrchu a'r holi. Dwi'n dal i deimlo fod yna rhyw ansicrwydd yn y neges dyn ni'n cael gen y Democratiaid Rhyddfrydol. Fod yna rhyw ddryswch a gwahanol negesïau yn dŵad o wahanol gyfeiriadau. Ac yn arbennig felly efo'r cwestiwn gwbl hanfodol yn yr etholiad yma, Be fysa'r Democratiaid Rhyddfrydol yn wneud mewn Senedd grog?
Wel, shwt mae'r Democratiaid Rhyddfrydol felly yn ymateb i'r air sylwadau yna? Wel, un o'r ymgeiswyr welon ni yn yr adroddiad yna yw Myrddin Edwards, sy'n sefyll dros y Lib Dems yn Llanelli. Lla i ofyn i chi'n gynta, welwn ni Dafydd Wigley fan'na'n siarad ambwti i Senedd Grog yn teimlo fod e ddim wedi cael ateb mas ohonoch chi. So, sa, sa ni mewn sefyllfa bo Senedd Grog gyda, gyda ni, beth byddech chi'n neud? Ga i jyst son am yym yy Dafydd Wigley yn gynta. Yym dwi'n cofio o'n i'n darllen i hunangofiant o ac ma' 'na l- llinell sy'n sticio allan yy o'dd o'n deud yym ma' rhaid ca'l mwy na tri aelod seneddol i i ca'l dylanwad ar y lywodraeth ond dwi'm yn me'wl bydd Plaid Cymru yn gallu ca'l mwy na tri yn yr etholad yma ond efo ni... Ond ond beth pa ddylanwad dych chi'n myn' i ga'l beth dych chi'n myn' i neud os oes un wrth gwrs ma' raid i chi ateb y gwestiwn. Wel fel dwi 'di deud o'r blaen a byddwn i'n deud yn ystod yr etholiad mewn clymblaid mewn gwrthblaid neu mewn llywodraeth ma' gynnon ni'n pedwar blaenoriaeth a'r pedwar blaenoriaeth yna ydy rhoid trethi tecach i Gymru, cael cychwyn teg i'n plant, yym adeiladu economi gryfach ag yym newid y system wleidyddol yym a fe ch'mod 'dan ni 'di gweld dros y blynyddoedd dwythaf. Ie ond na'r blaenoriaethu, ond fel i chi myn' i drafod gyda ti pwy sy'n ennill, gyda Llafur neu'r Ceidwadwyr, i chi myn' i gefnogi yy gweinyddiaeth lleiafrifol, minority administration, i chi myn' i ddy- weud na ni isie bod mewn clymblaid, ni isie yy gweinidogion, ni isie rywun fel Vince Cable yn number eleven yn rhif un un ar ddeg,

Dwi'm yn mynd i rhagdybio be' ma'r etholwyr yn neud, ma' hynna'n anghyfrifol ofnadwy. Wych chi'n gweud bod doi arweinydd newydd dych chi, 'na un o'r probleme, ma' lot o bobl ddim yn gwybod pwy yw Nick Clegg, pwy yw Nick, ife fe yw'r arweinydd? Ma' rai bobl yn meddwl ta Vince Cable yr arweinydd, ma' lot o bobl yn lico Vince Cable, ma'n boblogedd iawn, ond pwy yw Nick Clegg? Dych chi ddim 'di neud unrhyw argraff ar y resolwyr. Ch'mo' Nick Clegg ydi'r arweinydd a dwi me'wl mae e'n arweinydd da. Mae o 'di dod i fyny efo'r pedwar yy yy bre- blaenoriaeth 'ma i i i Brydain ac i Gymru yym a wedyn ma' Kirsty yma yng Nghymru hefyd yn m- ma' petha sydd yn ca'l 'u datganoli sef iechyd a a ag addysg a ma' hyn dwi me'wl bo' hynny'n bwysig sôn am betha fela yn ystod yr etholiad yma ond ma' Nick Clegg yn arweinydd cryf on' ma' Vince Ond yym dwi... Cable yn rywun sydd wedi yym Ennill parch pobl Prydain. Dwi'n meddwl, ennill parch pobl Prydain. Ie, Vince Cable, nid Nick Clegg sydd wedi ennill parch y bobl, 'na'r broblem, a fe yw'r arweinydd. Wel, ie, digon, yy, Vince Cable yd- sy'n ll- llefaru ar yr economi. Ac i bobl ar hyn o bryd, yr, y, y, y peth sy'n poeni mwya' bobl ar hyn o bryd ydy'r economi. A pan ma' gennych chi rywun fel Vince Cable yn siarad siarad sens. Nath o weld y llanast economaidd 'ma'n dod deg mlynedd yn ôl, nath o weld hyn yn dod, a nath o ddeud, reit, rhaid chi neu' hyn i ddod â ni allan o o o hynny. Nath neb cymryd sylw ohono fo, ond rŵan ma' pobol yn cymryd sylw ohono fo. Ble chi'n mynd yn yr economi a gwariant cyhoeddus? Ble chi'n mynd i dorri? Wedodd Nick Clegg yn Saesneg, we must have savage cuts. Savage! A er bod e'n gweud bod bod eisiau toriadau, dyw e ddim 'di roi manylion i ni le mae'r toriadau 'na mynd i ddod. Wel, mae Democratiaid Rhyddfrydol wedi rhoid mwy o fanylion yn y ma Ceidwadwyr Ond ddim digon, ond ddim digon. Wel, Yn, ble mae'r toriadau mynd i ddod? Gwedwch wrtho fi nawr le chi'n mynd i dorri. Wel, f'na ddeuthoch chi, 'dan ni 'di dod i fyny efo syniad ar hyn o bryd, yy pymtheg biliwn y flwyddyn i gychwyn efo, sef cael gwared o Trident, cael gwared o Eurofighter, Cael gwared o'r cardiau adnabod sy'n costio hanner y biliwn, cael gwared... Ie, mae'r costau'r cardiau adnabod, mae'r rhan fwyaf o'r rheiny wedi cael eu wario'n barod, so dyw hwnna ddim yn arbed lot o arian. Wel, wel, na, mae, mae pethau fatha Eurofighter a Trident, mae heina'n costio lot fawr o arian. Cael gwared o lleihau um, Whitehall uh, yn, yn, yn Llundain, lleihau'r nifer o aelodau seneddol, mae hynna'n uh, yn, yn, yn, yn bwynt da ni'n mynd ar ôl, achos mae pobl eisiau gweld llai o aelodau seneddol. Yma yng Nghymru, beth da ni'n neud ydy cael, uh, lleihau'r nifer o aelodau seneddol, Ond wrth roid mwy o bwerau i'r Cynulliad, bydd Aelodau Cynulliad yn cael y pŵer, so bydd Cymru ddim yn colli cymorth o Ond ni law. arbed digon o arian i ddod â'r ddyled lawr. Mae'n rhaid i chi wneud fwy o doriadau, felly bydd rhaid i chi ddod i trethi lan, trethi fel VAT er enghraifft. Mae Vince Cable ddim wedi gweud gair ambiti VAT, mae wedi gadael y drws ar agor ambiti ddodi fe lan, alle fe ddodi fe lan. Wel, dan ni bod yn onest efo'r etholwyr ar hyn o bryd, achos mae 'na rhai polisïau, yym, yym, ma' Torïaid yn deud bod nhw isio yr, yr, yym, Insiwrans Cenedlaethol. Yym. Be dan ni'n ddeud fel plaid ydi ma' hwn yn yn yn bolisi drud a rhai' ni fod yn onest efo be' ma'r wlad yn gallu fforddio ar hyn o bryd. Ond fel dwi'n deud, yy fyddwn ni'n sôn am y trethi tecach, dan ni ddim yn mynd i godi treth incwm ar y deg mil cynta' dach yn ennill. Reit, ma' hynna yn roi saith gant punt yn ôl yn eich poced bob blwyddyn. Yng Nghymru, bydd chwarter miliwn o bobl ddim yn talu treth incwm o gwbwl, a bydd tri chwarter miliwn yn cael toriad o saith gant punt y flwyddyn.

i herio Plaid Cymru. Ti wedi darllen y rybys hyn? O, mae'n lyfr campus, Rod. Llyfr campus. Adam in Wonderland. a Adam ar ei orau, fyswn i'n dweud. Cewn ni weld. Cewn ni weld yn wir a byddwn ni'n cael barn pleidleiswyr yn rhythyn. Ymunwch â ni nos lun nesaf am hanner o'r di naw ar S4C.
Nesa taro naw sydd yn teithio i Fwlgaria i chwilio am atebion ar ôl derbyn cwynion gan gwsmeriad i gwmni ddatblygu ei